די פראגראם קומט צו אייך אלע וואך שוין איבער צוויי יאר צענדליג מיטוואך אוונט פון האלב אכט ביז האלב ניין דאס הייסט זיבן דרייסיג ביז אכט דרייסיג אין אוונט. דא וועט איר הערן אלץ אויף אידיש, אינטערוויוען מיט קינסטלער, געלערנטע, שרייבער, געזעלשאפטליכע טוער און אלערליי געסט. דא וועט איר הערן מוזיק למשל אידישע פאלקס מוזיק, טעאטער מוזיק, חזנות,

פאר בר מצוות און פארן דאוונען, וואו אויך ביכער און טאשמעס, אין אונזער געשעפט קענט איר קריגן אלץ וואס איר דארפט אונטער איין דאך. מיר געפינען זיך פאר פֿיר הונדערט מיט צען הארווארד גאס אין ברוקליין, אונזער טעלעפאן איז זעקס איינס זיבן, פֿינף זעקס זעקס, זיבן איינס איינס דרײַ, נאכאמאל, דער טעלעפאן איז זעקס איינס זיבן, פֿינף זעקס זעקס, זיבן איינס איינס דרײַ.

מיט באריס סאנדלער, דער געוועזענער רעדאקטאר פון פארווערטס וואס איז איצט אויף פענסיע אבער ער זיצט ניט מיט ליידיגע הענט, ער איז לעצטנס ארויס מיט א נייעם וועב זשורנאל מיטן נאמען אידישע בראנזשע און וועגן דעם וועלן מיר רעדן. הערט יעצט א נייעס באריכט פון אדם גרוזמאן פון ירושלים. און איצט אדם גרוזמאן'ס באריכט פון ירושלים א דאנק דעם פארווערטס קול. דאס פארווערטס קול קען מען דערגרייכן דורכן וועבזייטל יידיש דאט פארווערד דאט קאם. מיטוואך האט דער פרעמיער אין כפר המכביה אנגעצונדן דאס אכטע חנוכה ליכטל, אבער גורם געווען צו א גרויסע פאליטיש-געזעלשאפטליכע שריפה, רעדנדיג פאר די פארטיי חברים פון ליכוד האט נתניהו אנגעגריפן אויף א פרעצעדענטסלאז שארפן אופן די פרעסע און די פאליציי וואס זוכן, אזוי האלט ער, אים צו באזייטיגן פון דער מאכט. די פאליציי האט אים שוין פון פאראויס פאראורטיילט און פון פאראויס באשלאסן אז ער דארף גע'משפט ווערן, האט געזאגט נתניהו.

ווערן, לויט נתניהו'ן, ארגאניזירט דורכ'ן לינקע לאגער און די פרעסע וואס ווילן אים דעספרעסטיזשירן און באזייטיגן אן וואלן. כאטש דער אינערליכער פארטיי פארום פון ליכוד האט אויפגענומען זיינע ווערטער מיט אפלאדיסמענטן, האט נתניהו'ס רעדע און איבערהויפט זיין טאן געמאכט א שווערן רושם אויפ'ן ברייטן עולם אין לאנד,

פון עזה פאס זענען אויך די וואך ארויסגעשאסן געווארן ראקעטן וואס זענען געפאלן אויפן דרום מערב נגב, נישט פארשאפנדיג קיין געליטענע. כאטש ישראל האט פארגאנגענע וואך געווארנט אז אויב מען וועט פון עזה ווייטער ארויסשיסן ראקעטעס וועט ישראל גאר שארף רעאגירן, האט זי, כדי נישט צו ברענגען צו אן עסקאלאציע, ווידער רעאגירט אויף א קאנווענציאנעלן אופן, דאס הייסט באמבארדירנדיג פון דער לופטן פאזיציעס פון איסלאמישן דזשיהאד. דער פארטיידיגונגס מיניסטער אביגדור ליבערמאן האט איבערגעגעבן אז עס זענען דא סימנים אז כאמאס באמיט זיך צו צוימען דעם איסלאמישן דזשיהאד און די אנדערע עקסטרעמע איסלאמישע גרופירונגען וואס ווארפן זיך נישט אונטער צום כאמאס. די רעגירונג האט פאזיטיוו אויפגענומען דעם אמעריקאנער וועטא אין זיכערהייטס ראט אויף א רעזאלוציע פארשלאג וואס אנערקענט נישט ירושלים אלס ישראל'ס הויפטשטאט. אמת, אמעריקע איז געווען די איינציגע וואס האט זיך קעגן געשטעלט,

אין שפיץ פון דער דאזיגער רעגירונג שטייט דער נייער קאנצלער סעבאסטיאן קורץ פון דער צענטרום רעכט געשטימטער פאלקס פארטיי, אבער דער וויצע קאנצלער וועט זיין היינס שטראכע פון דער אזוי גערופענער פרייהייטס פארטיי וואס האט אנטיסעמיטישע און ראסיסטישע נייגונגען. ווי האט ישראל געדארפט האנדלען כלפי דער נייער עסטרייכישער רעגירונג? אין פריערדיגן פאל, אין יאר צוויי טויזנט, ווען די דאזיגע פארטיי אין שפיץ מיט יארג היידער איז אריינגעטראטן אין דער עסטרייכישער רעגירונג, האט ישראל צוריקגערופן איר אמבאסאדאר פון ווין און אראפגענידערט דעם ראנג פון דער דיפלאמאטישער פארשטייערשאפט דארט. דאס מאל האט ישראל באשלאסן ווייטער אנצוהאלטן דיפלאמאטישע באציאונגען מיט עסטרייך, הגם זי וועט בויקאטירן און נישט אנהאלטן קיין פארבינדונגען מיט'ן וויצע קאנצלער היינס שטראכע און מיט די מיניסטארן פון זיין פרייהייטס פארטיי. מיט באאמטע פון א נידעריגערן ראנג אין די מיניסטעריומס וועלן אנהאלטן וועט מען אנהאלטן בלויז פארמעלע ארבעטס באציאונגען.

הערט פאקטיש אויף צו זיין א ישראל פירמע און רעכנט זיך נישט בכלל מיט די אינטערעסן פון דער מדינה. אזוי ווי די אפגעזאגטע זענען געבליבן אן אנשפאר, גייען זיי אריינטראגן געריכטליכע אנקלאגעס קעגן געוועזענעם דירעקטאריום פון טבע וואס האט אויף א לייכטזיניגן אופן לויט זיי באשלאסן וועגן דער פעלערהאפטער טראנזאקציע וואס האט געבראכט טבע כמעט צו באנקראט נעמליך דאס אפקויפן מיט אפאר יאר צוריק פאר פֿערציק ביליאן דאלאר אקטאוויס דזשענעריקס, די גענערישע אפטיילונג פון קאנצערן אלערגאן, וואס איז שוין דאן געגאנגען בארג אראפ. אין דאזיגן דירעקטאריום זענען געזעסן גאר וויכטיגע פיגורן פון דער ישראל ווירטשאפט, אלע זייער פארמעגליכע ישראלים, צווישן זיי גליה מאור, די געוועזענע אינספעקטארן איבער אלע ישראל בענק און דערנאך גענעראל דירעקטאר פון באנק לאומי, דאן פראפער, איינע פון די גרעסטע אינדוסטריעל אין ישראל און דער אייגנטימער פון גרויסן קאנצערן פאר שפייז פראדוקטן אסם, אייל דעשע, דער פארזיצער פון דער קרעדיט קארד פירמע ישראכרט, יצחק פעטערבורג, דער גענעראל דירעקטאר פון דער פירמע פאר סעלולארע מאבייל טעלעפאנען סעלקאם, און נאך און נאך. די אפגעזאגטע טענה'ן אז די וואס האבן מיט זייער אומפאראנטווארטליכקייט גורם געווען צום פאקטישן באנקראט פון טבע דארפן פארגיטיגן פון זייער אייגענע קעשענע די ארבעטער פון טבע, די קרבנות פון זייער לייכטזיניגקייט. צי דאס וועט העלפן ווייס מען נישט, אבער די אפגעזאגטע זעצן דערפאר פאר מיט זייערע פראטעסטן איבער'ן גאנצן לאנד.

פעלדמארשאל עדמונד אלענבי'ס איינציגער זון איז דערהארגעט געווארן אין די שלאכטן ארום פאשאנדעל, בעלגיע, אפאר חדשים איידער זיין פאטער איז אריין קיין ירושלים, און דערפאר איז דער אריסטאקראטישער נאבל טיטל אריבער צו זיין ברודער'ס פאמיליע.

ווי באקאנט און אלס רעספעקט פאר דער הייליגער שטאט איז ער אריין אין דער שטאט צו פוס און נישט רייטנדיג, און די אויסשטעלונג עקספאנירט דאקומענטן, בילדער, פרעסע אויסשניטן וואס שפיגלען אפ יענע טעג און בכלל די ערשטע יארן פון בריטאניע אין ארץ ישראל וואס מען האט דאן, אפאר וואכן נאך דער באלפור דעקלאראציע, געהאלטן ממש פאר משיח'ס צייטן.

פון די ניסים זינגען. יעצט האב איך א בכבוד'דיגן גאסט אויפן טעלעפאן פון ישראל, זי הייסט בעלע בריקס קליין, זי איז א אידישיסטקע קען מען זאגן, און זי טוט א וויכטיגע ארבעט, זי שיקט ארויס אין אימעיל צו מענטשן סיי אין ישראל סיי אין אויסלאנד נייעס וועגן געשעהענישן וואס האבן א שייכות מיט אידיש אין ישראל, און ס'איז א זערע וויכטיגע זאך, ס'איז זעהר וויכטיג צו האבן אז מען וויל זיך דערוויסן וואס עס טוט זיך בנוגע אידיש אין ישראל, און אז מען איז אין ישראל און מען וויל זיך דערוויסן וועגן די געשעהענישן, איז לאמיר באגריסן בעלא, זייט באגריסט. טוב, שלום מאיר, א דאנק, א דאנק פאר די ווארמע ווערטער. איך מיין ס'איז וויכטיג מיין בולעטין וואס ווען וואו, אויך אין ישראל און אויך אין אויסלאנד, מענטשן זאלן וויסן אז אידיש בליעט דא אין לאנד. עס איז אייך צו פארדאנקען וואס מיר ווייסן דאס. עס קומט אן אין מיין בריוו קעסטל און אימעיל א יעדן חודש און ס'איז א מחיה צו זען. איז אפשר קענט איר אביסל איבערגעבן וואס זענען פון די הויכפונקטן אין ישראל צו געבן אביסל טעם פון דעם. יא יא יא, קודם זענען דא עטליכע הויפט אינסטיטוציעס וואס פארנעמען זיך מיט אידיש, ס'איז דא בית שלום עליכם, בית לייוויק, ארבערטער רינג, ס'איז דא. יונג יידיש און די אינסטאנץ פאר יידיש וואס שטיצט אסאך קלובים, און חוץ דעם זענען דא אפשר פופציג זעכציג קלובין, מועדונים הייסט עס דא, און ס'איז דא שמועס קרייזן, ליין קרייזן, און אזוי ווייטער, און יעדעס מאל ס'איז דא יענע וואס האבן א קולטור סעזאן, און דאס הייסט איינמאל א חודש, איינמאל אין צוויי וואכן האט מען א רעפעראט אדער א קאנצערט, און עס טוט צוציען אסאך מענטשן און ליבהאבערס פון אידיש, און בעיקר דעם חודש איז דא למשל אנהייב יאנואר אין ארבעטערינג וואס איך טוה אנפירן מיטן איז דא יעדע צוויי וואכן א קולטור קרייז און מיר האבן א רעפעראט אויף אידיש און דערנאך אין קינצערישן טייל א זינגער זינגערין אויך אויף אידיש די וואך למשל וועט אויפטרעטן ביי אונז פראפעסאר בער קאטלערמאן פון באדי לאן, ער וועט רעדן וועגן די ערשטע אידישע צייטונג אין יאפאן, און דאס איז אין תל אביב קאליש אַכט און פֿערציק, אויך קומעדיגע וואך איז די וואונדערבארע אקטריסע ליה קעניג גיבט אן אוונט אין תל אביב'ער אוניווערזיטעט, זי וועט פארליינען ש"י עגנון אויף אידיש, איך האב עס אמאל געזען, ס'איז אויסערגעווענליך, און אזוי און מאנטאג, אנטשולדיגט, דינסטאג און מיטוואך וועט פארקומען אין בית שלום עליכם א קאנפערענס וועגן מענדעלע מוכר ספרים א הונדערט יאר פון זיין געבורט אין וועלן רעדן דארט פראפעסאר חוה טוניאנסקי, פראפעסאר אברהם נאוואשטרן, און צומארגנס וועט פארקומען ווייטער א קאנפרענס אין העברעישן אוניווערזיטעט, אזוי קומענדיגע וואך איז שוין פיל און אינטערעסאנט, דאנערשטאג ביינאכט וועט זיין אויך אין בית שלום עליכם א קאבארעי. עס הייסט עס דזשאסט קאבארעי, איין מאל א חודש נעמט מען א טעמע און מען טוט אויך רעדן, מען טוט אויך זינגען, מען טוט פארליינען, און איך נעם אויך אנטייל אין דעם אווענט, און איך מאך פראבעס, און עס איז וואונדערבאר, כמעט יעדע וואך איז דא עפעס, איך טוה, איך באמיר זיך צו גיין, דאס הייסט אסאך

איך האב באשלאסען אז איך מיין איינער פין תל אביב וועט נישט פארן קיין באר שבע וואס איז ווייט האב איך עס ארגענעזירט מער געאגראפיש דאס הייסט עס הייבט זיך אן מיט תל אביב וואס איז בדרך כלל דריי צומאל פיר זייטען אין נאכדעם ירושלים וואס איז בדרך כלל איינס צוויי זייטען חיפה אין נאכדעם איבערן גאנצען לאנד אין עס קומט אויס בדרך כלל אכט זייטען און דאס איז אסאך, און איך נעם אריין אויך אויב ס'איז דא עפעס אקאדעמיש, אויב ס'איז דא באזוך, דאס הייסט סיורים, ווי מען באזוכט אדעסא אדער בוקארעסט, אידישע ארגאניזאציעס טוען ארגאניזירן אזאנע טורס. און איך שיק ארויס מיט בליץ פאסט ארום א טויזענט מענטשען, אבער איך ווייס אז זיי טוהן עס שיקען ווייטער, דאס הייסט עס קומט צו צו א גרעסערע עולם, אחוץ דעם בית שלום עליכם שטיצט דאס, איך דרוק עס, דרוק עס אויס, און איך טוה עס אויך צוטיילען אין די פארשידענע אידישע ארגאניזאציעס דא אין לאנד. פערזענליך, איך פאר צו און איך ברענג עס. איך שטעל זיך פאר אז ס'דא אונטערנעמונגען וואס זענען אריענטירט צו מענטשן וואס רעדן רוסיש און אנדערע וואס זענען אריענטירט צו רעדן מענטשן וואס רעדן נאר עברית און אנדערע פאר נאר אידיש רעדערס, אמת? יא, בדרך כלל איך שרייב אין בולעטין אויב ס'איז אין ענגליש שרייב איך עס אין ענגליש, אויב ס'איז מער העברעיש שרייב איך עס אויף העברעיש, אויב ס'איז אידיש שרייב איך עס אויף אידיש, מיין אנאנס דאס הייסט, פארשטייסט? ס'איז א רשימה און אזוי. אפרופו, כ'האב פארגעסן צו זאגן, איך טוה דאס פרייוויליג. יישר כח. דאס איז ווייל ווי אזוי האט זיך אנגעהויבן, דאס איז שוין מיין אכטע יאר וואס איך טו עס, ווייל ווען איך האב געזוכט מיט אכט יאר צוריק ווי ס'דא א אידיש אונטערנעמונג דא דארט האב איך גארנישט געקענט געפונען, און ביסלעכווייז האב איך זיך שוין אויסגעלערנט און מענטשן האבן זיך צוגעוואוינט מיך, זיי האבן מיך געזען, האבן זיי מיר תמיד געפרעגט בערלע וואס קומט פאר, ווען איז דא ערב ראט, ווען איז דא קאנצערטן אזוי, האב איך געזאגט נו, ס'איז שוין לייכטער זאל איך עס ארויסשרייבן און ארויסשיקן, און אזוי האט זיך אנגעהויבן, און עס האט זיך אנגעהויבן נאר מיט צוויי זייטלעך, און ביסלעכווייז איז עס אזוי געוואקסן, און ווי איך האב געזאגט שוין אכט זייטלעך, און זהו, און איך שעפ נחת פון דעם יעדעס מאל ווען איך טו אנטפלעקען א ניי קלוב, wow איז עס וואונדערבאר אז מענטשען בעטן, זיי זענען דארשטיג, זיי ווילן הערן א אידיש ווארט. איז זאגט אונז ווי אזוי קען מען זיך אנשליסען אין דער פאוסט רשימה? אקעי, א דאנק. דאס לייכסטע איז פשוט מען זאל שיקען א בליץ פאסט, די אדרעס איז וואס ווען וואו עט דזשימעיל דאט קאם, און וואס פון וואו אזוי מ'הערט עס, VOS, VENVU, איין ווארט, עט דזשימעיל דאט קאם, און איך וועל צוגעבן די אדרעס צו מיין רשימה. זייער שיין. און לעצטנס ווי מיר ווייסן, אונזערע צוהערער ווייסן שוין, אז די אידישע ראדיא פראגראם איז געווען א צייט אביסל אויף א צרות און יעצט איז פארקלענערט, דאס איז א טעמע פאר זיך, אבער הקיצור זייט איר איינער פון די מענטשן וואס נעמען אנטייל אין דעם נייעם פראגראם וואס איז איינמאל א וואך און איר גיט איבער א א אידיש ווינקל עד, אפשר קענט איר אביסל ערקלערן וואס איר טוט אויף אין דעם פראגראם? יא. אקעי, ביז איצט איז געווען יעדן אוונט פֿופֿצן מינוט, און אנשטאט דעם איז דא א נייע זאך כאן בהרצה, און איינמאל א וואך פרייטאג אויף א שעה איז דא א גאנצע פראגראם, אבער דאס מאל איז עס נישט בלויז אידיש, מען נעמט אויך אריין העברעיש, כדי פארשטייט זיך אז יענע וואס פארשטייען נישט אידיש זאלן נאך קענען הנאה האבן, און מען האט פון מיר געבעטן, אברעמי זאקס וואס פירט אן מיט דעם פראגראם האט געבעטן פון מיר איך זאל גיבן א וואכנדיגער ווינקל און פשוט דערציילען וואס קומט פאר און וואס מ'קען זעהן הערן צוגיין און קומענדיגע וואך האב איך ווי איך האב דיר שוין יעצט דערציילט האב איך דערציילט וועגען מענדעלע וועגען ליאו קעניג וועגען קוטלר מאן און ארבעטער רינג און זהו איך האף עס וועט צוציען מענטשען. און איך גרייט זיך תמיד, און איך האף, איך האף. יא, איך מיין אז דאס איז זייער א גוטער צוגאב צום פראגראם, צו האבן אייער צוגאב. איז ווייטער מיט הצלחה מיט דעם. א דאנק, א דאנק. יא, און חוץ דעם, איך בין נאך די איך, נו, ס'איז מיר, דאס ווארט איז, נו, די רעפרעזענטעטיוו, ס'איז מיר, נו, עלף ביינאכט, איך טו אנפירן מיטן פארווערטס דא אין ישראל, ווער ס'וויל זיך אבאנירן צום פארווערטס, מיר האבן נאך א געדרוקטע צייטונג דא אין ישראל. איך בין נישט מסכים געווען ס'זאל נישט זיין ווייל מענטשן זענען נאך צו געוואוינט מ'וויל האלטן א צייטונג אין די האנט. יא, דאס איז דאך די כמעט די איינציגע וועלטליכע אידישע צייטונג אויף דער וועלט. יא יא, האט מען עס נאך דא אין ישראל, און ביזן לעצטן אידישן ליינער, זאג איך, וועט מען דא האלטן א געדרוקטע צייטונג. יא. און וואס נאך קען איך דיר דערציילן? יא. אז איך האב יעצט געשריבן. עס קומט אייך א טרייסט ווייל איר האט לעצטנס פארלוירן אייער לאנג יעריגן א מיטארבעטער יצחק. יצחק לודען, יא יא יא, יצחק לודען, איך בין געווען אין אמעריקע צוויי חדשים, און איין טאג נאכדעם וואס איך האב זיך צוריק געקערט איז ער נפטר געווארן, יא, האט מען גערעדט אז ער האט געווארט אז איך זאל צוריק קומען זאל ער קענען ארענדזשירן אלעס, יא, מיר האבן געמאכט ער. האט געבעטן מען זאל אים נישט באערדיגען, ער האט זיין קערפער געווידמעט צום אוניווערזיטעט, יא צו וויסנשאפט, אמת יא, אבער ווען די שבעה האט זיך געענדיגט האב איך ארגאניזירט וואס הייסט א אויך אן אזכרה אין ארבעטערינג ביי אונז איז ארום הונדענט צוואנציג מענטשן זענען צוגעקומען און ס'איז זייער זייער בכבוד'יג געווען און זהו עס איז געווען מ'קען זאגן די לעצטע פון די מאהיקאנער בונדיסט. אטעאיסט. סאציאליסט. א שרייבער. א זשורנאליסט. יא, א סאציאליסט. און ער האט אקטיוו געקאמפט וועגן זיין אידעאלאגיע. יא. קעגן דעם שטראם. פלעגט ער אפט זאגן אז ער קעמפט קעגן דעם שטראם. האט ער זיך שטאלצירט מיט דעם. יא, ער איז געווען דער רעדאקטאר פון אמת, ער איז געווען דער רעדאקטאר פון לעבנס פראגע אין פערציג יאר, אה ווען דו ביסט געווען אין ישראל ביסטו געווען מיט מיר און מיט אים, איך געדענק, יא יא יא. מיט עטליכע יאר צוריק, יא, און אויף קאלישע ביסטו געווען. יא, איך האב אים דארט געזען, און איך האב אים עטליכע מאל אינטערוויאירט אויף אונזער פראגראם, וועלן מיר שפילן זיין אינטערוויו אין עטליכע מאל אין די קומענדיגע חדשים. יא, איז איר זאגט אז איר זייט געווען לעצטענס אין ניו יארק און איך האב געזען נאטיצן אז איר טרעט אויף אין בראנקס, איז דערציילט אביסל וועגן אייער רייזע. יא יא, איך כ'האב יעצט געשריבען א פארש ארבעט וועגען מיין טאטע, מיין טאטע איז געווען דער אידישע שרייבער ירחמיאל בריקס, א חורבן שרייבער, דער עיקר וועגען לאדזשער געטא, ווי ער איז געווען פיר יאר, פון אפריל פֿערציק ביז אוגוסט פֿיר און פֿערציק, ער האט דאס באשריבען אין זיין אויף קידוש השם, הקץ אין געטא, קיסר אין געטא, דער פאפירענע קרוין, געטא פאבריק זעקס און זיבעציק, און ער האט א זייער רייכע ארכיוו אין ייווא, אלע יארן, ער האט געוואוינט אין ניו יארק נאך די באפרייאונג נאך שוועדן, און אלע יארן האט ער איבערגעגעבן זיינע פאפירן, זיינע מאנוסקריפטן. אלס וואס ער האט געהאט האט ער איבערגעגעבען צום ייווא, און דארט איז דא אן ארכיוו פון אַכט און דרײַסיק קאסטנס, און די צרה איז אז ער לעבט שוין נישט פֿערציק יאר, אבער דער ארכיוו ליגט נאך און ס'איז נאכנישט ארגענעזירט ווי עס דארף צו זיין, און ווען איך האב דאס פלוצים אינאכט גענומען האב איך באשלאסען דאס איז זייער זייער וויכטיג און איך וועל פארן און איך וועל עס ארגענעזירן האב איך טאקע אלעס דא געלאזט ארענדזשירט צוויי חדשים סעפטעמבער אקטאבער בין איך געווען אין ניו יארק און איך בין טאג טעגליך אריין אין יוון ארגענעזירט נישט פולשטענדיג אלעס געענדיגט אבער איבערגעגאנגען דאס הייסט אלץ פארשריבען און איך דארף עס נאך אביסל ארגענעזירן און דאס איז זייער וויכטיג זענען דארט דא בריוו פון פון לייוויק פון מאני לייב פון לובאוויטשער רבי פון אלי וויזעל און נאך צב ידען וואס מען האט קיינמאל נישט פובליקירט. און האף איך איך וועל עפעס מיט דעם נאך שרייבן, דרוקן, איך ווייס נאך נישט גענוי, אבער עפעס וועל איך טון מיטן. יישר כח, א וויכטיגע ארבעט, אפשר עפעס איבערצוגעבן צו קומעדיגע דורות און צו אקאדעמיקער. יא, און א חוץ דעם, אנטשולדיג כ'האב דיך דערמאנט, מיין פרישע ארבעט איז אויך געווען וועגן זיין פאעזיע און פראזע וואס ער האט געשריבן אין לאדזשער געטא. ער האט מיר דערציילט אז ווען ער איז געווען אין געטא האט ער נאך געשריבן, אבער ווען מ'האט אים ווען מ'האט ליקווידירט די לאדזשער געטא האט ער עס באגראבן, אזוי ווי אנדערע האבן באגראבן, זיי האבן נישט געוואוסט גענוי ווי צו ווי זיי גייען, אבער זיי האבן געהאט א געפיל אז מ'וועט אוועק נעמען פון זיי די שאפונגען, און צוויי יאר שפעטער האט מען געפינען זיינע שאפונגען, און מ'האט עס געבראכט צו די ווארשעווער די אידיש היסטארישע אינסטיטוט אין ווארשא. און מ'האט מיין טאטע וועגן דעם דערציילט, אבער זענען נישט מסכים געווען צי שיקן צו אים זיינע שאפונגען, זיי האבן געפאדערט אז ער זאל פארן, און מיין טאטע איז נישט גרייט געווען ווידער טרעטן אויף פויליש ערד. בקיצור, ער איז נפטר געווארן אין פֿיר און זיבעציק, נײַנצן פֿיר און זיבעציק, און קיינמאל נישט זיך דערוויסט וואס האט מען טאקע געפינען דארט, האב איך באשלאסן איך וועל דאס טון, און מיט עטליכע יאר צוריק בין איך געפארן מיט מיין שוועסטער קיין ווארשע, קיין לאדזש אויך, און דארט האט מען מיר געגעבן ערלויבעניש איך זאל נעמען בילדער. ס'איז געווען, די זייטן זענען, וואלטן זיך צוברעקלט, לאמיר זאגן, וואלט איך עס אין א פאטאקאפי מאשין, פארשטייסט? האב איך נאר געקענט מיט מיין אפאראטעלע נעמען בילדער, און איך האב אפשר צוויי הונדערט בילדער, און וועגן דעם איז מיין עיקר דיקע פארש ארבעט, איך האב אנאליזירט און איבערגעזעצט טייל פון די לידער, און אפשר וועל איך טאקע וועגן דעם שרייבן א בוך אויך. אוי. א היפש ביסל ארבעט. יא, ס'איז דא נאך אסאך זאכן, גאט זאל מיר געבן, זאל מיר שענקען געזונט און כח, זאל איך קענען אלעס דערגרייכן וואס איך וויל, וואס איך וויל דערגרייכן. הלוואי אויף אונז אלע. ספעציעל אויף אייך. בעילא בריקס קליין, גיט נאכאמאל די אימעיל אדרעס צו באקומען אייערע וואס ווען וואו. יא. אקעי ווער עס איז אינטערעסירט קען מיר שיקען א בליץ פאסט וואס ווען וואו עט גימעיל דאט קאם VOSVENVU עט גימעיל דאט קאם און איך האב נאך א מינוט עפעס צוגעבן? יא, וואדע. יא. אחוץ דעם וואס איך פארש און טו ארגאניזירן, איך גרייט זיך אויך, איך וויל שפילען אויף די בינע און איך גרייט א וואס הייסט א וואן וואמען שאו וואס איך וויל דערציילען וועגען מיין אידישע היים וועגען די עלטערען וועגען מיין לעבען ס'איז דא וואס צו דערציילען און איך האף ס'וועט זיין אויך אידיש און אויך ענגליש און כ'וועל אנהייבען דא אין ישראל און איך האף איך וועל אויך קומען קיין אמעריקא צו דיר וועסט מיך פארבעטען.

יא, די חנוכה די אונזער אידישע פעסטיוואל איז אוועק אבער די די גויאישע חאגעס זענען פאראן. יא, דער נאווי גאד ווי מען פלעגט זאגן, דער דאס נייע יאר, דער קאלינדאר יאר. יא, מען קען זיך אויפכאפן אביסל שפעטער פארן מנין, אמווייניגסטנס מיר שאדט נישט. מ'קען זיך אויסשלאפן, בפרט א פענסיאנירטער, ער שלאפט זיך נעבעך נישט אויס, ער האט נישט קיין צייט, ער דארף לויפן. איר זיי יא, איר זייט דער שטענדיג דער פארנומענסטער פענסיאנירטער וואס איך קען. איז דערציילט אונז אביסל וועגן אייער נייעסטער פראיעקט, די אידישע בראנזשע, אונזערע צוהערער אויב זיי ווייסן נישט דארפן הערן אביסל וועגן דעם, דערציילט אונז. יא, דאס איז א חודש'ליכער מאגאזין, אזוי א זשורנאל, עלעקטראנישער, וואו דער נאמען אליין, בראנזשע, מיינט, דאס הייסט א חבר'שאפט, א מענטשן וואס ווערן פאראייניגט מיט איין אידעע, מיט, מיט, פארכאפט מיט איין ציל, אה, נו, אידיש דארף מען נישט ערקלערן וואס ס'מיינט, אזוי אז דער זשורנאל גייט ארויס איינמאל אין חודש און ווערט צושיקט אונזערע ליינער, אונזערע מיטגלידער אזוי צו זאגן, ווי איך רוף זיי. און איך גרייט עסער דעם פערטן נומער שוין מרשם. די פריערדיגע האבן זיך באטייליגט באקאנטע נעמען ווי ווי גענאדי עסטרייך, ווי מיכאל קרוטיקוב, ווי דוב בער קערלער און אנדערע שרייבער, אבער מיין ציל איז פון דעסטוועגן צוציען צו דער אַרבעט פֿון דעם זשורנאַל אָדער באַטײליקן זיך אין דער אַרבעט די ייִנגערע מענטשן, װאָס װאָס אפֿשר הײבן זײ ערשט אָן אַרײַנצוגײן אין דער ייִדישער ליטעראַטור, אין דער ייִדישער עססעיִסטיק און אױספֿאָרשונג. קודם-כּל, פֿאַר זײ װאָלט איך געװאָלט, אַז ייִדיש-בראַנזשע זאָל װערן אַזאַ שאַפֿעריש פֿעלד, וואס שייך דעם נייעם נומער? איז אפשר דאס ראזשינקעלע פון דעם נומער איז די ביז זייער נישט געדרוקטער קסעוויאט וואס מארק שאגאל מ'האט אנגעשריבן אין אידיש, דאס איז א אויפטרעט אין נײַנצן פֿיר און פֿערציק ביי די פרעזענטאציע פון איציק פעפער'ס בוך היימלאנד, און וואס די אילוסטראציעס צו דעם בוך האט געמאכט מרק שאגאל. ארויסגעלאזט האט דעם בוך די ארגאניזאציע עיקור איז פאר מיר זייער אזוי צאפעלדיג פון דעסטוועגן צו זיין דער ערשטער ווער האט דעם קסאוויאט אפגעזאגט און וועט אים דריקן. ערשטנס איז די צייט איז נײַנצן פֿיר און פֿערציק שאגאל האט דעמאלט געוואוינט אין אין אמעריקע אין ניו דזשערזי האט ער בדרך כלל געוואוינט אבער ס'איז געווען צוגעגרייט אזא שמחה איר וויסט אז אין נײַנצן פֿיר און דרײַ און פֿערציק זענען אין אמעריקע געווען ר' שלמה מיכאלס און איציק פעפער מיט א שליחות, און אגב דאס איז די צווייטע ראזשינקע פון דעם נומער, ווייל דעם דרייצעטן יאנואר ווערט זיבעציג יאר זינט שלמה מיכאלס איז דערהרגעט געווארן אין מינסק, און איך האב אונטערגעקלאבן אויכעט זייער אינטערעסאנטע מאטריאלן געווידמעט דער דאטע. ס'וועט זיין א דערציילונג פון מישא חזן וואס דו קענסט אים זייער גוט. יא, אונזער באסטענער. יא, דיין באסטענער פריינט. און אויכעט א דאקומענטארע זאך פון א רוסישע שרייבער אלבערט פלאקס וואס וואוינט אין באלטימאר. און האט א געפויכעטע א אידישע פראגראם נאר ראדיא פראגראם נאר אויף רוסיש וואס הייסט מגן דוד דאכט זיך אזוי אז און ס'וועט זיין נאך אינטערעסאנטע מאטריאלן דארטן געווידמעט בונד אויכעט א קאלעכדיגע דאטע. הונדערט צוואַנציק יאר, און איך האף אז עס וועט זיין, איך וויל פאר די צייט נישט רעדן, אבער איך האב געבעטן אונזער קארעספאנדענט אין מעלבורן, אלעקס דאפנער, און מיין גוטער חבר, ער זאל אנשרייבן וועגן באנד אין מעלבורן, וואס האט געשפילט זייער א וויכטיגע ראל דארטן, און שפילט נאך ביז היינט צו טאג, בפרט וואס שייך אידיש, אידיש אין מעלבורן. נו, דאס איז דער עיקר. דערנאדעם אין יעדן נומער קען מען זעהן א ווידעא פון מיינע מאנאלאגן וואס איך האב געמאכט מיט אידישע שרייבערס. דאס מאל וועט זיין א מאנאלאג פון יוסף קערלער, די ווידעא פילם מיט יוסף קערלער, איך שטעל פאר אויכעט נייע ביכער וואס זענען ערשינען און האבן א שייכות מיט אידיש לעבן, מיט אידיש, למשל. אין די פריערדיגע נומערן האב איך דערציילט אין קורצן וועגן צוויי וויכטיגע ביכער וואס איך האב איך האב זיי באצייטנס ארויסגעלאזט און צוגעגרייט, דאס איז דאס בוך פון איך היל שרייבן פארטרעטן און אויכעט א בוך פון זכרונות פון מישעלעוו וואס הייסט ס'ברענט א ליכט אין מיין זיכרון. געווידמעט א גאנצער פליאדע אידישע שרייבער פון די צוואנציגער יארן, יונגע סאוועטישע שרייבער, וואס רוב פון זיי זענען אומגעקומען בעת דער מלחמה, בעת דער צווייטער וועלט מלחמה. אין דעם נומער וועט אויך איז זיין וועגן פארגעשטעלט צוויי ביכער וואס זענען ארויס אין מאסקווע אין פארלאג ספר, דאס איז זייער אינטערעסאנטער אזא האלב וויסנשאפטליכער האלב פאפולערער פארלאג פון וואס דערציילן ביכער וועגן אידישע שטעטלעך. אויכעט וועט זיין פארגעשטעלט א ניי קאמפאקטל פון דער זינגערין, כ'פארגעסן איר נאמען, אנטשולדיג, דאס קאמפאקט לייסט איר ירושה. אזוי אז אין יעדן מאטעריאל, חוץ דעם טראגט יעדן מאטעריאל, יעדער נומער פונעם זשורנאל איז א רובריק געווידמעט די אידישע שרייבער וואס צום באדויערן זענען זייערע נעמען פארגעסן געווארן, ווערן זייער זעלטן דערמאנט, בדרך כלל זענען דאס סאוועטישע שרייבער פון דער תקופה פון סאוועטיש געימלט וואס כמעט קיינער ווייסט זיי נישט, אין דעם נומער למשל וועט זיין איך גיב א קורצע ביאגראפיע פון דעם שרייבער, און אויכעט אן אויסצוג פון זיינע ווערק, אדער א באזונדערע דערציילונג, און דעם נומער וועט זיין א דערציילונג פון בער האלפערן ז ל, אין זיין צייט א אינטערעסאנטער שרייבער, א באקאנטער שרייבער פון ווילנע.

איז פאר דעם איז געווען אויכעט האב איך באקענט דעם לערנער מיטן שרייבער יוסף ראבין, אויכעט זייער אינטערעסאנטע פערזענליכקייט. אזוי אז איך באמיר זיך אין יעדן נומער גיבן זאכן וואס זענען ווייניג באקאנט דעם אידישן לערנער. איך דערצייל אויכעט אין די רובריק לאפסוס קאקטוס אזעלכע אומגעלומפערט קייטן, סטיליסטישע פעלערן, און סתם נאריש קייטן וואס טרעפן זיך צום באדויערן אויף שריט און טריט אין אונזער פרעסע, אין דער היינטיגער פרעסע, וואס ס'איז גוט צו וויסן ווי אזוי זיי אויס צו מיידן, נישט ווייל איך וויל אויסלאכן די מחברים, נאר איך וויל אז די שרייבער זאלן פארשטייען אז דער אז אידיש האט אן אייגענע סטיליסטיק און מען דארף זיך האלטן ביי דעם, האט מער ווייניגער אין קורצן וועגן דעם זשורנאל. איז א גוט דעם צוהערער צו פארשטיין ווי אזוי מען קען זיך ווענדן צו אייער פלאץ, אייער וועבזייטל הייסט עס, יא? יא יא די ס מען קען עס זעהר זעהר פשוט זעהן, מען דארף אננעמען דעם אדרעס אידיש ווי מען שרייבט אידיש מיט צוויי מיט צוויי די, אידיש בראנזשע בי אר עי ען זשי עיטש אי אי דאט קאם. אידישבראנזשע ווי איין ווארט דאט קאם. אידישבראנזשע דאט קאם. איך האף אז. און דארטן קען מען זעהן אויכעט די פריערדיגע נומערן. אגב אין יעדע נומער פונעם ערשטן נומער אן דריקט דער באקאנטער פיאניסט יעווגעני קיסין דריקט זיין נייע גרעסערע דערציילונג וואס הייסט א אידישער שגץ, זייער אינטערעסאנטע, אין דעם נומער וועלן אויך אט זיין צוויי ווייטערדיגע קאפיטלעך, נו און אין יעדן נומער דרוק איך אויך מיינע א דערציילונג פון די נייע דערציילונגען וואס זענען אין ערגעץ נישט געדרוקט געווארן, און אין דעם נומער איבער האבן צו דרוקן מיינע מיינע עסיי און עסיי דערמאנונגען ווי אזוי ס'האט זיך געמאכט דער פילם וואו איז מיין היים? נאך אין קעשענעוו מיט פֿינף און צוואַנציק יאר צוריק. דאס איז געווען זייער אינטערעסאנטער עקספערימענט וואס איז כדאי צו דערמאנען ווייל פאקטיש איז דאס געווען דער אנהייב פון דער רוסישער פון דער אידישער אימיגראציע פון סאוועטן פארבאנד, און דאס איז געווען פאקטיש דער ערשטער פילם דאקומענטאר וועגן אט אט דער אימיגראציע. דעם פילם קען מען אויך איצט זען אויף דעם וועבסייט פון שפילבערג ארכיוו. וואס הייסט טאקע אזוי ווער איז מיי האום דער פילם, אבער איך וועל דערציילן ווי אזוי דער פילם האבן מיר ווי אזוי די ווער זענען געווען די מענטשן וואס האבן פילמירט דעם פילם, וואס איז דאס געווען פאר א צייט, און וואס איז געווען אינטערעסאנט. מאמענטן ווען רבי שך זענען ארבעט וועלן מיר האבן פון מיר סיי איבער גאנץ מאלדאוויע און סיי אין ישראל וואו ס'זענען געקומען די בעסאראבער אדער די מאלדאווישע אידן אויף שטענדיג צו וואוינען דארט. אה, איר זאגט אז איר פרואווט צו העלפן יונגע מענטשן זיין יונגע זשורנאליסטן. דאס איז די הויפט אויפגאבע וואס איך וואלט זייער געוואלט אריינציען ווי איך האב זיי אריינגעציקט אריינגעצויגן אין מיין צייט אין פארווערטס אין וואס אסאך פון זיי ארבעטן אייניקע פון זיי נישט אסאך נאר אייניקע זענען געבליבן ביז היינט צו טאג ווי איציק בלימאן וואס שרייבן טאלאנטירטע שרייבער. איך וואלט זייער געוואלט זיי צוציען און נייע נעמען, ס'דא ס'דא מענטשן אינגע מענטשן וואס וואלטן געקאנט שרייבן און זיי האבן פשוט אדער זיי האבן מורא אדער אה, זיי האבן בכלל נישט קיין ערפארונג אין דעם און האלטן אז אז עס איז אוממעגליך און אזוי ווייטער, יעדער האט זיך זיין סיבה, אבער איך בין זיכער אז מען קען זיי אריינציען אין דער ארבעט, און איך נוץ אויס די געלעגנהייט פון אייער פראגראם און איך פארבעט זיי אין אלע אין אלע זשאנערס, ס'קען זיין לידער, ס'קען זיין א דערציילונג, ס'קען זיין עסעיסטיק, אזוי אז ברוכים הבאים ווי מ'זאגט. וואונדערליך, איז גוט, נייע יונגע שרייבער, אלטע יונגע שרייבער, ווענדט זיך צו באריס'ן פון זיין וועבזייטל אידישבראנזשע דאט קאם.

רייט. דירעקט. אט אזוי. א שיינעם דאנק, יישר כח, ווייטער מיט און דיר א הצלחה. דאנק, און איך ווינטש א ניי געזונט יאר אלע אמן. מענטשן גם אתם. וואס הערן דיך און וואס הערן דיך נישט, אבער וואס ווילן נאך הערן, און מיר וועלן הערן פון זיי. א גוט יאר. טייערע צוהערער, איך האף אז איר האט הנאה געהאט פון אונזער אינטערוויוען מיט באריס סאנדלער און פריער מיט בעלא בריקס קליין. איך באדאנק זיי. הערט יעצט אן אינטערוויו מיט וואס חסיה סגל עליו השלום האט אנגעפירט אין יאר נײַנצן הונדערט זעקס און נײַנציק מיט מאטל געזער וואס איז דעמאלט געווען א גאסט פון רוסלאנד, און ער איז דעמאלט געווען א רעדאקטאר פון א אידישער צייטונג, ס'איז אינטערעסאנט אז ס'געווען אין אן אנדער צייט. חסיה סעגעל'ס יארצייט פאלט אויס היי יאר דעם זעקסטן יאנוואר, זי איז געשטארבן נײַנצן אין חודש טבת, געווענטשט זאל זיין איר אנדענק, מיר וועלן אפמערקן איר יארצייט ריכטיג איבער אכט טאג. זייט באגריסט, מיר האבן היינט א זייער חשוב'ן גאסט געקומען פון רוסלאנד, פון מאסקווע, א מאן וואס פארנעמט זיך מיט אידישע עניינים, א שרייבער, א רעדאקטאר פון א צייטונג, און לאמיר באקאנען דעם באסטאנער עולם מיט דעם אונזער חשוב'ן גאסט, זייט באגריסט און לאמיר הערן וואס אייער ריכטיגער אידישער נאמען איז. א דאנק. מיין נאמען איז, איך הייס נאך מיין זיידן, מאטל מלמד, פון שפאלע איז מיין נאמען איז אפי' נישט מאטל, מיין פאמיליע איז געזער, אבער אינטערעסאנט צו וויסן א אנדערע, מיין מאמען פאמיליע איז געווען קיטאי-גאראדסקע, מיין זיידעס זיידע האט געוואוינט אין מאסקוו, און אין צוויי און אַכצן יאר האט מען זיי געשיקט אויף אוקריינע, שפאלע, פון קיטאי-גאראד פון מאסקוו, איז אזוי. געווארן די פאמיליע קיטאי-גאראצקי. און ווי קומט צו אייך אידיש? אין מאסקווע דא זייער ווייניג מענטשן וואס קענען נאך פארשטייען אידיש, און בפרט א מאן וואס רעדט נאך אידיש און א גוטן אידיש, איז זייער אינטערעסאנט. נישט זייער גוט, אבער אידיש קומט, מיין מאמע לשון איז אידיש, איך בין אויסגעוואקסן אין בערשעד, וויניצער אבלאסט אין געטא. געטא זענען די דייטשן זענען ניט געווען, ס'איז געווען רומענישע סאלדאטן. דייטשן זענען געקומען אז די מלחמה צום ענדע איז שוין געווען. און דער זיידע, די באבע און מיין מאמע האבן גערעדט נאר אויף אידיש. דאס ערשטע רוסישע ווארט האב איך שוין דערהערט אז איך בין געווען אלט א יאר דריי פיר אזוי. און דערנאדעם האב איך שוין ניט גערעדט אויף אידיש, נאר דער לשון איז געבליבן און איך האב זעהר ליב אידיש. איך וויל זאל די שפראך אידיש שוין זיין נאך אסאך יארן, ווייל דאס וואס איך האב געזען אין קינדערשט, דאס וואס איך האב געזען ווייטער, געהערט פונעם זיידן, פון דער באבע, אין שול, אין ביהכ, איז געבליבן אויף אלע יארן ביי מיר. און מיט וועלכע צייטונג זייט איר פארבונדן, קען דער אונז זאגן? אין מאסקוו שוין אכט יאר, גארבאטשאוו צייט נאך אנגעהויבן א אידישע גאזעט אויף רוסיש, ס'איז געווען א גאזעט נאר פון קולטור נייעסן, און ארום א יאר צוויי איז זי געווארן די אידישע צייטונג, און אז ס'איז געווארן פיל מלוכות, אוקריינע, בעלארוס, רוסלאנד, באזונדער איז זי געווארן אינטערנאציאנאל אידיש צייטונג. אונזער צייטונג האט זייער אסאך קאריספאנדענטן, דאכט זיך מער ווי די וואס מ'ליינט, נאר מיר ווייסן וואס ס'טוט זיך און מיט דעם אין רוסלאנד אויף אוקריינע מיר האבן אסאך זייער אסאך בריוו, איך וויל זאגן אז ס'דא פיל בריוו וועגן אנטיסעמיטיזם, אזא גרויסער אנטיסעמיטיזם ווי געוועזן פריער פון וואס ער איז געווען פון קרעמל פון אויך איז שוין נישטא, אבער פיל מאל גרעסער געווארן דער אנטיסעמיטיזם אונטער

אידיש קען מען שוין זייער ווייניג, מער קען מען עברית יעצט ווי אידיש, נאר ס'איז דא מענטשן וואס מען ליינט. און די בריוו וואס מען שרייבט דיך זענען אלע אין רוסש? יא יא יא, איך האב זיך ערשט איצטערט דערמאנט אז די בריוו רוסיש, אמאל דא קארעספאנדיענטן געלאזט שרייבן לידער אידישע, איטא מיט רוסישע בוך שוין. יא יא. איר שרייבט נאך אמאל קאראספאדענט אויסערן לאנד פון אנדערע לענדער וואס איר דארפט איבערזעצן אויף רוסיש? קומט פאר, קומט פאר, מיר קענען איבערזעצן, ס'איז דא נאך מענטשן ביי אונז, צווישן אונז איז קיינער קען עס ניט, נאר ס'איז דא ביי אונז קאריספאנדיענטן וועלכן ס'קומען בריוו אויף אלע לשון. די ווידער צייטונג האט א באציאונג צו ישראל? אהא. יא. אין יעדער צייטונג איז דא אדנאפאלוס איין דייזשעסט ווי מ'באשרייבט אלעס פון ארץ ישראל. מיר באקומען אויף עלעקטראן

רעליגשען, נישט רעליגיעזע. יא, נאר מיר שרייבן איד פון דעם און פון דעם, פון אלעמען, אבער איין אידעאלאגיע האבן מיר ניט. און ווער שרייבט די עדיטאריעל, אן אריינפיר, וועגן אידישע עניינים? ווער שרייבט אין אלגעמיין דעם צייטונג, פון צייטונג גופא? כ'מיין איר קריגט אלעמאל בריוו צו איר אליין שרייבט עכ פ? יא, מיר שרייבן אליין אויך. פאר מיר איז געווען גלאוונער רעדאקטאר גלען פאלסקע, יעצט ער איז ער א באלעבאס אין דער צייטונג, איך בין א גלאוונער רעדאקטאר, ער שרייבט אין יעדער צייטונג זיין קאלון קען זיין עדיטאריעל יא יא יא און מיר האבן זייער גוטע שרייבערס פון די ראש שרייבערס קארעספאנדיענטן צו שרייבן אונז פאליטיק גרויסע מענטשן שרייבן אויך אין אונזער צייטונג מיניסטערן אפילו שרייבן אין אונזער צייטונג ס'דא און שרייבן מיט אידן וועגן אידישע עניינים יא יא, שרייבן אסאך ניט אידן וועגן אידיש, שרייבן ניט ווייניק, אזוי וואלט איך געזאגט. איך וויל אייך זאגן נאך איינס, אונזער צייטונג איז געווען אנגערופן די ערשטע צווישן אלע צייטונגן וועלכע, אונזער צייטונג איז געווען די ערשטע וואס געמאכט ספיסע קעגן זיי פון אלע צייטונגן און זשורנאלן וועלכע פיל אנטיסעמיטיזם, און ס'דא אזא ארגאניזאציע, אזא. ארגענזאציע פאמעט האבן זיי אנגעגעבן אויף אונז נאר מיר האבן געוואונען. יא יא יא. זיי האבן אייך אנגעגעבן אין געריכט? יא יא און מיר האבן געוואונען, מיר האבן געהאט א גוטן אדוואקאט, לויער, נאר מיר האבן געוואונען פון אנדערעם יאר צוריק, געוואונען אין מאסקוו, דער מאסקווער געריכט, סוד קאקס קאזאק געריכט, האט. דאס ערשטע מאל געזאגט אז פראטאקאל איז סיאנזקיג מודריצוב, וויאזוי איז עס אויף אידיש? איז עס א פאלשיווקע, אז עס איז ניט קיין אמת. דאס איז געווען דאס ערשטע מאל פונעם געריכט, פונעם הייכן געריכט. נאך זייער גוטע רוסישע מענטשן, ניט נאר אידישע, זענען געווען אויפן געריכט און גערעדט, דערוויזן אז עס איז פאלש. איז דא א גרעסערע אנטיסעמיטיזם אין אין וועגן מאסק גערעדט וועגן וועגן אלטערנאטיוו לענדער וואס. איך זאג נאך איינמאל דער אנטיסעמיטיזם איז אסאך גרעסער פון ארבעטערס פון שקירים אזוי וואלט איך געזאגט אבער פון אויבן נע אונזער מער אין מאסק פעלט זייער אין מיר אונזער צייטונג